How we surprise our lecturer today. We love you, sir. And we were friends for my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi eh, make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. This nigerian lady don come out come dey yarn for on top this video say e get one of her friend wey be guy wey be yoruba man wey go vote for president bola ahmed tinubu for inside the 2023 general election say na so two of them no come dey talk again so after some years na so the guy come call her for phone come dey beg say be like say he go need small assistant to wave him money say make she borrow am money na so she come tell the guy say he no go give am money o say because na the choice wey be say dem make to vote for president bola ahmed tinubu na im make us still dey like this na so the guy come reply her say make she no worry say like this now say even for inside 2027 say him go still vote for president bola ahmed tinubu say because

di emir of kano wey be mohammed sanusi di second don come show for on top dis picture as im come enta class for 200 level for law students for inside kano state and im come out come share dis picture on on tuesday wey be january 20 2026 as im go start to dey study law. These Nigerian students they don come gather together to surprise their lecturer as they come shocktalize the lecturer wey make them come print better picture of the lecturer come also come bring ogbonge gift different different gift as all the children dem for inside the class come dey bring out different different gift to give the lecturer wey make the lecturer come shock talize and surprise as him come dey cry because of the love wey the student dem dey show am. dem don catch this man wey come out come talk say no work for inside nigeria na him make am to go dey thief talize something as him come go break take enter inside one electrical store wey dey for lekki area to go thief talize wire but before him know na so luck come run out of am as dem come catch am for inside di store wey e go dey tiftalise electric wire for lagos state na there na im dem catch am on january 22nd 2026 na im dem catch am. Who sent you? Who dey sell am for Jakondo? Who? Wetin be name? wetin be name. di calabar police for inside abuja don come out come yarn o say dem don carry eleven suspects dem wey be say dem join body take kpai di arise news journalist wey her name be somtochukwu maduagu and also di security guard wey im name be barnabas dalami and dem carry dem take go court on wednesday wey be january twenty-first twenty twenty-six for inside the federal capital territory court o na there na im dey carry dem dey go. Reverend Ezekiel Dachomo don come out come dey beg Nigerians eh, for their prayers so after wey dem come out come yarn eh, say im get liver disease and according to how tey hear the tori say im bin don do surgery before wey be say im wife come donate liver take give am as dem come do liver transplant for am say but late last year wey be 2025 dem come discover say im don come go get another liver disease as like this now dem go need to carry am if flight take go india to go operate am o as him come dey ask nigerians say make dem pray for am o say make god help am for dis sickness wey him dey face. di former governor of edo state and also senator adams oshomole don come out to come dey yarn on top dis interview wey dem do for channels television wit seun as him come out to come dey yarn say like dis na say plenty nigerians dem don dey happy o dey jubilate say because di cost of food don reduce well well as dem come dey buy food

Omila terrorists eh, wey dey occupy Christians eh, for inside Nigeria. He come out come yarn this talk during the Board of Peace signing ceremony for the sideline of the World Economic Forum for inside Davos for Switzerland. Na him come out to come yarn this talk on on Thursday wey be January 22nd, 2026. Na him yarn this talk. And in Nigeria, we're annihilating terrorists who are killing Christians. We've hit them very hard. They've killed thousands and thousands of Christians. What's that all about? This Nigerian woman wey her name be Kupola Ajoke wey the ogbonge Nigerian musician and also producer wey be Don Jazzy be dash six million naira for inside 2025 wey be last year. She don finally come Tuama comot for inside Nigeria as she come snap picture, come write some note to come dey tag ogbonge music producer wey be Don Jazzy say him try well well o say because na the gift wey be say him give am wey be the six million naira wey he give am na im use take tuama dey land for inside united kingdom dis tori no come sweet belle at all family and friends don come out to come dey mourn their friend after wey dem come out to come yarn say she just do her convocation for inside university of lagos wey be unilag as dem come out come talk say di next day na so she come hospitalize wey make all dia department pipo and friends dem and family dem come dey post her picture come dey show say dis kain tori say break their heart well well. na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.